You're charged with making a decision that will influence the fortunes of the language for generations. Bydd creu argraff fawr ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol fis nesa yn holl bwysig. Mae 'da ni lwyfan yr wythnos yma i gyrraedd miloedd ar filoedd o Gymry Cymraeg. Ond fedrwn ni ddim gwodda tactega Gwynfor. Ond dwi hefyd o'r farn na allwn ni adel i'r sefyllfa fynd i'r pen. If he dies, who knows the terror we may face. Ganddi hi ffydd yn Nuw i achub hi. A dwi ne'n ofni bydd angen gwyrth i ga'l white line newid i feddwl nawr. Yy noswaith dda a chroeso i ddangosiad cynta Sŵn yn Pontio Mangor. Yym ma'r ffilm ar led- wel mae'n cael ei dangos ledled Cymru am y bythefnos tair wythnos nesa'. Mae'n pontio trwy'r wythnos, mae'n galeri yym a nifer o lefydd eryll hefyd felly lledwch y gair ac yym dwi siŵr gobeithio bo' chi 'di mwynhau hi. ac yym yy mae hi ar gael efo is-deitlau, ac os ydach chi efo yym... os dach chi isio clustifonau ar gyfer cyfieithiad, maen nhw ar gael rhag ofn bod chi heb gael un. Yym mae'n bleser gynna' i gyflwyno yym panel ddifyr a sgwrsio fan hyn, yy mae o reit anffurfiol, gynna' i Lisa Jane fan hyn, pawb yn nabod Lisa, mae ar daith ar hyn o bryd efo pidgin ac yn cael... un diwrnod i ffwr heddiw. Heddiw a ddoe. O, na fo. Heddiw a ddoe, so dim bad. Felly, sut mae daith yn mynd? Gret, diolch. Yndi, yndi, mynd yn dda. Mynd yn, ie, yeah, drama hwyliog ond anodd i wneud. Ond ie, yeah, mae'r daith yn mynd yn gret, diolch. Da iawn, da iawn. Ceri Hughes, mae Ceri Hughes fan hyn, ydy cynhyrchydd llinell, a gei ddeitha chi wedyn be di job hi. A Siôn fan yna. Um, Helo. Lle bod chi'n nabod o, ella ddim o fan yna, fodd yn chwarae Dafydd El, Dafydd, e, yr arglwydd Dafydd Elis Thomas, i deitl llawn o. Rhag ofn yep. fo bech, rhag ofn i bechu. A ar y pen, mwncw,

Yym, so fel cynhyrchydd llinell, fi sy'n gyfrifol am y gyllideb. Yy, 'swn i'n deud bod o'n cychwyn yn fan'na bod rhannu'r gyllideb i fyny, gweld faint o ddyddiau saethu 'dan ni angen, be- pa t- pa adrannau sy angen faint o arian, a wedyn ma' pawb yn deud, 'na, gewch chi ddim gymaint o hyn o arian, wedyn ma' raid ni edrych ar sut i dorri fo lawr a sut i gael popeth ma' pawb isio o fewn y gyllideb. A ma' 'na lot o wi- ddy- wel, dadlau mae'n siŵr yn aml iawn, achos wrth gwrs mae gofynion a gweithio ar gyllideb isel, fyswn i'n tybio, does 'na'm miliynau i wneud y math yma o ffilm, wel i mi wneud un ffilm yng Nghymru. Na, na, so y peth anodda dwi'n meddwl ydy, ma' rywun yn gorfod meddwl, dach chi'n edrych ar y sgript i ddechrau, meddwl yn union be sy yn y sgript, a wedyn edrych ar ffurf oes angen popeth. Dwi'n meddwl wnaethon ni ddechrau efo bwriad o saethu ugian diwrnod a wnaethon ni yym ddiweddu'n saethu 19 diwrnod achos hynna oedd y ffordd i gael popeth oedden ni isio a dwi'n meddwl bod y deunydd o archif yn helpu yn yr achos yma. Yym o'n i 'di synnu wythnos dwytha na mond pedwar munud a hanner o archif sydd yn y ffilm, ond o'n i'n meddwl bod 'na fwy, ac oedd 'na lot o olygfeydd oedden ni 'di torri mewn ffordd, ac oedden ni'n poeni ella bod hynna'n colli ar y stori, ond dwi'm yn meddwl bod o wedi, oherwydd oedd o'n neis defnyddio'r archif, ac yn atgoffa pawb bod o'n stori go iawn hefyd, dwi'n meddwl. Ac wrth gwrs, yn ei hun, yn aml iawn, mae um, deunydd archif yn costio gymaint beth bynnag, dibyneb lle mae'n dod, ond um, mae rhywun yn meddwl weithiau, fedra ni lenwi'r bwlch yna efo archif, ond ar ddiwedd y diwrnod, weithiau mae o mor ofnadwy o, o ddrud, ond da chi wedi llwyddo'n amlwg i, i, i gael hwnna, i ychwanegu at naws y stori hefyd, wrth gwrs. Do, do, a dwi'n meddwl bod o'n, mae'n atgoffa ni bod o'n stori go iawn. Dwi'n meddwl bod o'n mm. bwysig ffordd mae wedi cael ei ddefnyddio, bod mm. o'n, mae wedi ychwanegu lot. Be oedd yr heriau mwyaf? Um, dwi'n meddwl, ffaith bod o'n ddrama gyfnod uh, i ddechrau, mae pawb angen wig, so o'n i'n poeni'n ofnadwy am y bil wigs, achos dwi'n meddwl bod wedi ordro tua 100 wig i ddechrau, ac oedd pawb yn troi fyny, a doedd gen i lot o amser yma'r, um, i baratoi. Felly oedd pobl yn troi fyny diwrnod cynt, oedd o'n taflu wig, mynd "ie, grêt", a wedyn o'n i fel "ger a ger â'r wigs 'ma nôl plîs", achos o'n i jyst yn poeni, dach chibod, mae wigs, dach chi'n... o' raid ni rentio y wigs. Yym petha fel lleoliadau, dach chi'n gallu gweld, mae 'na lot o leoliadau yn fan'na, maen nhw'n leoliadau... Drud, dwi'n meddwl, ffilmio rownd Gaerdydd ar hyn o bryd, mae 'na lot o ffilmiau mawr yn dod, cyfresi mawr, ac oedden nhw yn yr un llefydd â ni diwrnod cynt, so oedd y llefydd 'ma ddim isio bargeinio, oedd y llefydd 'ma isio yr un un i ni dalu'r un faint, yym sydd yn her yn ei hun mewn ffordd, a oedd rhaid ni drafeilio, dach chibod, aethon ni i Abertawe, oedden ni'n Blaen Afon yn saethu'r stwff dŵr, a dwi'n meddwl fel arfer efo rywbeth tynn, fysa peth gynta 'swn i'n deud fysa gawn ni aros yn llonydd plîs, bod ni ddim yn gorfod trafeilio ac oedd hynna ddim yn ddim yn bosib. A mae hwnna'n eitha di- bwynt diddorol ynglyn â lleoliadau a faint maen nhw'n gostio rwan, achos mewn ffordd um, mae hon am dwf A, wel, mae am gychwyn y sianel, ac erbyn hyn, mae 'na gymaint o gwmnïau, yn enwedig yng Nghaerdydd, yn ffilmio. Yym, a, mae'n anodd cael criwiau, yym, a hefyd, mae pobl yn gallu gofyn i pris, a felly mae bris y farchnad, a hefyd, mae lleoliadau wedi mynd yn ofnadwy, achos fel ti'n deud, mae pobl yn gallu gofyn, dyma be dwi isio, dydi o ddim fel 'stalwm. yy ar y gychwyn, dim bod fi'n mynd yn ôl cweit gymaint â hynna, ond bron iawn 'de, oeddet ti mond 'di cael dy eni adeg ynny. Mm, bach yn, ia. Ia, wedyn pan ddo'n i at Siôn 'de, fe ddo'm hyd yn o'd yn cofio... Na. ...oeddet ti'm yn bodoli adeg ynny. Nag o'n. Felly ma'r yr yr heria' 'ma o fod yn llwyddiannus fel sianel a mwy yy twf drama'n arbennig, wedyn wrth gwrs ma' hwnna'n dod efo'i broblemau 'i hun rŵan a Ond dyna fo, mae'r swyddfa Gymreig yn dipyn o leoliad, dydy. Lle oedd hwnna? Oedd o'n dri lleoliad ar wahân. Nathon ni ddefnyddio'r hen swyddfa Gymreig fel y tu allan, so oedd hwnna ddim di newid dim. Mm. So oedd ni lwcus mond isio chydig o graffeg ar yr um, tu allan. A wedyn nathon ni ddefnyddio'r Civic Centre yn Abertawe fel yr coridora a'r grisia, yym a jyst drw hap a damwain nath rywun gofio bo' nw 'di bo' mewn swyddfa arall yym jyst ochor draw i Abertawe odd ddim wedi newid ers y saithdega ac nathon nw gerdded fewn i'r swyddfa 'ma a nathon nw ffeindio llynia'n y drôr o sut odd y swyddfa 'ma'n edrach yn y saithdega ac odd y dodrafn yna o'dd popeth odd o fel odd o'n jyst yn fendith rili oddan ni lwcus iawn. Wel dwi me'wl bod o'n yy t'bo' c- er clod mawr iawn i bobol fatha ti a ti'n arbennig am am ddod â hwnna ar y sgrin i ni achos dy- m- mae o'n gamp yndydi yn ei hun a hefyd trio ffrwyno cyfarwyddwr achos ma' pawb isio rhoid bob dim i gyfarwyddwr ond o fewn ffinia' A rhwystredigaethau cyllideb yn aml de. Ia, dwi'n meddwl beth yn bwysig oedd, dwi'n meddwl, pan mae pethau'n, pan mae'r budget yn dyn, mae pawb yn dueddol o ddeud, o, sa'n bres. Ond be oedd yn bwysig i fi oedd deud, mae yna bres, mae'n rhaid ni jyst defnyddio fo'n ffordd cywir. A mm. peidiwch â meddwl bod yna ddim byd, fe mm. ni jyst ddim cael popeth. So mae'n rhaid chi ddewis yn union beth ydych chi eisiau, a mae'n rhaid ni jyst mynd am beth sy'n bwysig. Mm. A dyna beth be ti'n weld ar y sgrin i ddweud y gwir ydy, mae yna chydig iawn o ddefnydd o geir, achos mae hyn i'n ofnadwy o ddrud. Felly mae'r ma ti'n gwybod, yr lleoliadau hunan a'r cymeriadu, wrth gwrs, a'r cast sydd yn, yn wrth gwrs, yn, yn cyfoethogi un, unrhyw ddrama. O ran A, o, o'n i jyst isio deud, pam, pam nes i wylio fo, dwi'n meddwl bod Eilia Mark Lewis Jones yn haeddu... mae'n yn haeddu cast fatha credit yn ei hunan, achos maen nhw'n arbennig o... Wel, maen nhw'n anhygoel, dydy. O'n i'n meddwl ar un pwynt... Dyna lle aeth y pres wigs. Y pres wigs, ia, ia. Argian fawr, ia, oedd heini'n um, gymeriad yn ei hunan. Um, Ond o ran steil, yym, a dwi'n gwybod na ti'n mo gwireddu breuddwydion y cyfarwyddwr a cynnyrchydd a sgwennwr wrth gwrs, yym, ydy ha- rhan o dy job di. Ond o ran hynny, o ran steil y peth, o ran yym mynd o'r du a gwyn i'r yy fformat, weithiau mae o'n fformat pedwar wrth dri sef yr sgwâr, weithiau mae o'n 16 wrth 16 by 9, felly mae o'n llenwi'r sgrin, neu mae o fel bocs sy bron, fatha home movie, mm. fatha rhyw ffilm mae rhywun di ffilmio adra ei hun. Felly, be oedd yr... Um, sut oedd rhywun yn mynd o gwmpas hynna? Dwi'n gwybod bod hwnna'n dod gyn gweledigaeth y cyfarwyddwr, siwr fod. Ie, yeah, dwi'n meddwl beth yn nhw cael bach o hwyl efo fe hefyd, achos mae pawb yn gwybod y stori, bod o'n fwy i wneud o eich bod yna mm. elfen o hwyl hefyd, bod yna elfen o chwarae gwmpas, bod nhw'n dangos mm. y dulliau gwahanol mm. a bod nhw jyst eisiau cael hwyl efo fo, dwi'n meddwl. Ac er bod o'n gyfnod, mae o'n teimlo'n gyfoes iawn yn, yr, yn ei stael hefyd, dwi'n meddwl, sydd ddim yn neud o yn rhywbeth fatha um, rhyw ddrama archifol neu ffilm archifol sych, slici di, um, yn, yn y traddodiad da ni di ella gweld yn y gorffennol. Ac Yym, ella Lisa alli di Siôn am y gerddoriath yno fo, gan bod ti'n yym arbenigo ar y geno- gerddoriath. Yym, wel, ie, dwi'n meddwl bod Siôn di gwneud yym job anhygoel ar y soundtrack. Yym, ac ie, ma' ma'r ma'r ffordd, dwi'n meddwl, ie, m- ma'r ffordd mae o'n edrych, fel ti'n deud, y grading a'r cuts maen nhw di wneud a'r jump cuts a ballu, jyst yn wneud o'n fwy cyfoes. Yym, wedyn, mewn ffordd, mae o'n, fel ti'n deud, mae o'n edrych fatha rywbeth, fatha darn o gelf yn ei hun. Yym, achos y ffordd mae 'di cael ei dorri a'r lliw a bob dim maen nhw'n ddefnyddio yno fo. Yym, y gerddoriaeth, ia, dwi'n licio'r ffordd maen nhw 'di, maen nhw 'di defnyddio, yy, timod, yr, er enghraifft, yr erfo- elfen gwerinol 'na, ond maen nhw 'di roid fatha drones a, yym, timod, stwff electroneg tu ôl iddo fo. Dwi'm yn gwybod sut maen nhw 'di wneud o ar, yym, ar, yy, fi a Daniel Lloyd, achos wnaethon ni'm wneud o i ddim un nodyn. So dwi'm yn gwybod sut dan ni 'di aros yn yr un cweirniod na'm byd, achos, A eniwe, mae ma Siôn 'di reid rhyw drôn a rhyw bethe electronig tu ôl iddo fo sydd yn sydd yn swnio'n yy sydd yn swnio'n grêt a dwi'n meddwl, ie, mae cerddoriaeth yn adio haen, tibod, yn yn yn adio rywbeth yy hollol, tibod, wahanol i fewn iddo fo. Fysa ni 'di gallu, fysa nhw 'di gallu mynd i'r elfen sort of yym traddodiadol, hiraethus, yym trwm, Cymreig, yy tywyll 'na sgynnon ni ond, Yym maen nhw 'di... ma' 'na elfennau o hynna ond m- mae'n lyfli pan mae Eiri yn yn torri allan i i ganu cân werin fatha bod o'r peth mwya' naturiol yn y byd i wneud a mae o, mae'n siwtio'r olygfa yna'n ofnadwy dydi? Yym ac yy ie dwi dwi'n licio'r mishmash o gerddoriaeth... ie... maen nhw 'di ddefnyddio yn sicr. A mewn ffordd pan mae yym dy gymeriad di Phyllis timod yym yy pan mae Phyllis a Mairéad yn codi mae o bron yn swreal yy mae o fatha o dyma ni wedi bod yn campana a, a dyn da ni'n codi ganu rwan a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r elfen chwaraeus yndi, sydd yno fo. Yndi, ond... ac nath, um, nath um, Lee ofyn i fi a Daniel Lloyd sy'n chwarae Mered droi ar yr, ar yr uh, um, llinell ola o'r gan i edrych syth lawr y lens. Mm. Ac oedden ni fatha, b- ti siŵr? Wel, o'n i'n neud o ddwy ffordd, ond jyst wnewch ffafr i fi, wnewch o unwaith eto, a reit ar y diwedd, jyst e- s- ac oedd o'n teimlo mor, ugh, syth i lawr y lens! Yym, ac ma' hwnna mor chwareus a mor... Ac fedri di ddychmygu, mi oedd Mairead a Phyllis yn torri allan i ganu a petha, a- ond oedd o'n teimlo'n od yn neud o, a tibod, a dwi'n ho-... hollol hyderus i ganu, fatha dwi'n, 'swn i'n hapus i wneud yn fama ŵan, 'sa 'na rywun yn gofyn i fi, hynny ydi, 'sgynna fi ddim, tibod, ond oedd o'n od wneud o'n ganol golygfa a wedyn mynd i fewn i, tibod, golygfa eitha' intense wedyn, oedd o jyst yn, oedd o'n, oedd o'n grêt, dwi'n meddwl, yn yr, fatha rhyw kind of midpoint o'r, ia, jyst rhyw rywbeth eitha' od, Cymreig iawn hefyd. Ie. A gyda llaw, mae'r gân yna i gael ac i ffrydio ar Spotify... Yndi, mae hi, yndi. ...fel dwi'n dallt. Yndi. Yndi, y fersiwn recordio, dio'm yn snazzy nag yn t'mod 'di ga'l 'i polisho na dim byd, mae o jyst yr yr yr... Y fersiwn yna. ...yr fersiwn yna ydi o ia o'r... Felly... ...o'r cam- o'r mic, ia. Spotify amdani hi, a lawrlwytho hi. Dyna fo. Ond gen ti gysylltiad arbennig efo y teulu yndoes, felly? Oes, wel fel nain bach, Yym, dwi 'di gorfod gofyn caniatâd yy ac wedi diolch ac wedi enwi Mairead mewn mewn sawl o albums Nain Bach beth bynnag felly dwi 'di bod wastad 'di bod mewn cysylltiad efo Eluned i merch nhw yym jyst achos Nain Bach mewn ffordd ac felly pan wnes i gael y rhan o'n i fatha 'O!' Na, mae hwn yn massive pressure achos dwi'n meddwl y byd, o, tywod, o, o be mae Phyllis a Mairead wedi greu a be maen nhw wedi rhoi i ni fel Cymru yn yr ystyr o sut maen nhw wedi, tywod, casglu'r caneuon yma a wedi pasio nhw ymlaen i ni, neu fel arall fas, faswn i'm yn canu heblaw am y ddau yna, dwi'm yn meddwl, a sa'n sicr na'i bach ddim yn bodoli hebddyn nhw. So pen nes i glywed bod fi wedi cael y rhan o'n i fel, waw, briliant, ond w, mae hyn yn ei fi deimlo sick achos mae'n gymaint o pressure. So, um, ond, ond hefyd o ran y steil, tywod, D- dwi'n cofio fatha panicio fatha me'wl be' dwi'n gor'o' efelychu hi yn union 'run fath a dwi cofio'r cyfarwyddwr yn deud na nid the crown mo hon ag o'n i fatha ah nid the crown mo hon fine fine na 'dan ni isio gweld Lisa Jane yn chwara Phyllis a dwi'n me'wl bod hwnna'n sioc i fi achos o'n i fatha o ga i neud o fela 'lly ag Dwi'n dallt ŵan pam ar ôl gweld y sîn ola, achos wrth gwrs, tibod, yy, hwn 'di'r tro cynta' i fi weld o hefyd, ond dwi'n der- dwi'n dallt ŵan pam oedd o fo- oedd o ddim yr yr pressure, a 'di o'm i fod yn, o, 'di 'di hwnna hon ddim 'di gneud job dda yn yn yn yn efelychu hon. Di- dim dyna be 'di o fod o ran y steil o be dwi o be dwi'n ddallt 'lly, ac wrth gwrs wnaeth hynna helpu, achos o'n i'n poeni am y twang Americanaidd o- o sgin Phyllis, a do'n i'm isio iddo fo fynd yn comical, a do'n i o'n i'm isio iddo fo fod yn caricature o yym o o o tibod yym o o Phyllis yym er mwyn tegwch ac wrth gwrs parch i ddynas mor mor anhygoel. Yym ond ia, mae gen i gysylltiad efo'r teulu ac mi wnaeth Eluned ffonio fi ddoe, oedd hi 'di gweld y ffilm yn Aberystwyth neithiwr a wnaeth hi... do, wnaeth hi wneud fi grio, oedd hi'n deud "o dach chi 'di dal ysbryd mam" ac o'n i fel "ocê, os dwi 'di gwneud hynna, ia". Ond yym ia, so oedd o'n oedd o'n neis g- neis cael chwarae ar rywbeth oedd genna i gysylltiad efo ond... hefyd yn... A, a dyna beth sydd mor um, arbennig am y ffilm, dwi'n meddwl, ydy, mae yna, um, pan mae rhywun yn portreadu um, cymeriadau sydd mor adnabyddus i'r rhan fwyaf o'r gynulleidfa, um, mae yna berig does i bod rhywun yn, yn trio unau dynwared, mm. ond dwi'n meddwl bod pawb wedi llwyddo a ti'n bod dod at as hi Sean um, yn chwarae yr arglwydd Dafydd Elis Thomas, um, Dafydd El, fel da ni'n abod o, um, Ond ti'n gwybod, sut ddoes ti ati i fynd ar, am y cymeriad yna? Um, Wel, i ddechrau ffwyn, o'n i jyst yn mynd ymchwil a sbio yna fo a gweld, oce okay, iawn, ti ddim yn debyg iawn i fi. um, dwi bach fengach na fo, na goedd o yn yr adeg hefyd, mm. so sut, ac o'n i jyst fel, dwi'n mynd i fedru wneud o union fel mae o, Os dwi'n neud hynna, fel ti'n dweud, ti'n mynd yn caricature. Mm. So just trio cael rhyw elfenna bach ohono fo a um, just trio meddwl fatha sut, sut fyswn ni y dan y sefyllfa yna hefyd a just fatha os o'n ni fel Sean Eifion wedi cael yn magu, y ffordd mae o yn gweithio yn y swydd mae o'n neud, a sut fyswn ni fel a sut sy'n ni'n cario'r pwysau yn arna fi. A, yeah. a, a wrth gwrs mae'r cymeriadau yma, um, y cymeriadau go iawn, um, i gyd mewn ffordd yn, o dim newydd, ond yn anghyfarwydd i ti, achos ti'n gwybod, ti wedi dod iddo fo, wel, ti mor ifanc, ti'n gwybod dwi'n meddwl. yeah. Felly dwi'n siŵr oedd, oedd gwneud gwaith ymchwil ar bawb yn dipyn o her i ti. Oedd, oedd o'n wers i fi, just darllen y sgript a mm. just oedd dwi wedi cymryd ysbrydolec yn ganiataol erioed i dy gwir. Mm. So, um, um, o'n i'n gwybod bod na rhywfaint o frwydr di bod, ond uh, 'da ni'n mynd... o'n i ddim o gwmpas i weld be o... pa mor fawr oedd hynna. So, ia, oedd o'n werth hanes i fi, um, yn sicr, a ia, dwi'n falch iawn o'r cyfle. Wel, mae'n mynd i fod yn werth hanes i dy genhedlaeth di'n gyfan gwbl, yn dydy? Dyna di'r peth, ydy, mae'r stori yn newydd iawn i nifer o bobl sydd wedi cymryd, wrth gwrs, y sianel um, yn ganiataol, achos um, a fel yy yr holl frwydro o'r ymgyrchu fuodd 'na. Llion, oeddat ti yn rhan o'r ymgyrchu? Ar y cyrion, oeddwn. Oeddwn, na, oeddwn um, yn rhan o gyfnod. Um, dwi'n meddwl bod o'n deg i ddeud bod hi'n ffilm fentrus iawn mewn ffordd ac oherwydd hynny o bosib fydd hi ddim yn apelio at rai ond dwi eisioes wedi siarad efo rhai sy'n meddwl bod hi'n ffilm wych i chi felly ond yym mae'n mae'n fentrus mewn un ffordd achos dwn i'm y gair Saesneg mae 'di broblem efo bod yn ddwyieithog dach chi'm yn siŵr pa air i ddefnyddio ond heightened dwi'n meddwl 'di'r gair maen nhw'n ddefnyddio yn Saesneg am rywbeth sy' rhyw fymryn rhyw dwtsh bach yn uwch na realiti, ond dwi'n meddwl bod hynna'n ddewis da iawn a deud y gwir, o ran arddull a naws y ffilm, achos dyna'n union be oedd y cyfnod yna, ar ôl dadrithiad 1979, oedd bob peth yn heightened yng Nghymru 'ma, o' 'na genhedlaeth ifanc fel ag odda ni ar y pryd yn teimlo bod 'na Amser tywyll iawn o'n blaenau ni os nag oedd rhywbeth yn digwydd ac os nag oedd pobl yn gweithredu ar frys. Ond pa drywydd oedd y gweithredu yna i fod ynde? Dyma Gwynfor yn penderfynu ar rhywbeth oedd llawer yn gredu oedd yn eithafol iawn, iawn, iawn. Yr un pryd, Ti yn union yr un pryd oedd meibion Glyndŵr yn cychwyn ar ymgyrch oedd rhai pobl yn credu oedd yn eithafol iawn, iawn, iawn. Yym, oedd mynd i ralïa yn ystod y cyfnod yna, yn yr wythnosa cyn dechrau ympryd Gwynfor, yn brofiad wna i byth anghofio ynde, achos oedd yr oedd o yn hollol, hollol heightened ac oedd rhywun yn teimlo lle ydan ni'n mynd mewn gwirionedd. Ydan ni'n mynd i Gymru well neu ydan ni'n mynd i Gymru waeth? Ac um, wel, geith y gynulleidfa benderfynu beth di'r ateb i hynny. uh, ond mi ydw i'n yn fwriadol heno yn gwisgo Ym crys chwys Llywodraeth Cymru, nid achos bod fi'n gefnogwr brwd o Lywodraeth Cymru, ond achos wrth fynd allan o'r tŷ nes i feddwl amdana fi fy hun yn fachgen ugian oed bryd hynny, a meddwl tybed fyswn i mewn gwirionedd 'di credu, a finna yn agos at fod yn hen ddyn ŵan, y bysa gin Gymru ei Lywodraeth ei hun, ynde? Yn y dyddiau tywyll yna, dwi'm yn meddwl bod neb yn breuddwydio yn ei freuddwydion melysa y bysa hynny'n digwydd. Ond sut fys- sut brofiad fysai, a- er bod y gymeriad di yn ymddangosiadol ffuglenol, yym, yn hytrach na'r rei real, y portreadau rei real, yym, sut fysa hi'r cymeriad yna fod yn uh, gweithio fewn y swyddfa Gymreig a'i ddaliadau ac yn y blaen ar y pryd? Achos ti'n bod, wyt ti wedi creu'r cymeriad yna, ond oeddet ti'n sôn gyna, ella bod yna rhyw elfen o rywun go iawn yna? Ie, mae, mae pob actor yn chwilio am ryw fachyn i gydio yno fo, wrth gwrs, wrth ddechrau creu cymeriad. Um, ac mi o na wr bonheddig yn y 70au, oedd yn uchel iawn yn y swyddfa Gymreig, a Gwilym oedd i enw fo, Gwilym Prys Davies oedd ei enw o. Ella bod rhai ddigon hen i gofio fo 'ma. Yym mi ddoth o gefndir Cymru Goch a Cymru Gweriniaethol, oedd o'n sosialydd mawr iawn, ac oedd o'n dod o dde Cymru. Ac yy mi ddigwyddes i sôn yn gynnil iawn wrth yr yy cyfarwyddwr a'r cynhyrchydd, yym, wel, ma' 'na berson, dwi'n teimlo, o gig gwaed sydd yn gwilym o'r cyfnod yma, ond ma'n dod o Dde Cymru ac o'n i'n meddwl, o 'na fo, dwi 'di colli'r job yn syth, yn hyn cyn i fi gael 'y nghastio. Ond nathon nhw ddeutha fi bo' nhw isio fi neud o yn yn acen naturiol, beth bynnag, ond bo' croeso i fi feddwl amdano fo os o'n isio. Ac o' 'na ryw fymryn bach yn eccentric am yr hen Gwilym Prys Davies, yym, ac o'dd o'n ac oedd hynny'n rhyw fachyn, ac o'n i'n falch bod fi 'di dal ymlaen i hwnnw, o weld y math o gynhyrchiad oedd o yn y diwedd. Ond mi o' 'na bobl fel o, yym, fysa ni, bobl ifanc ar y pryd, byth 'di meiddio deud bod nhw'n gweithredu dros Gymru. Da ni 'di gweld nhw fan hyn, ac efallai a finna'n ddyn mewn gwth oedran erbyn hyn, ma' raid rhywun yn gorfod cyfaddau Oeddan, mi oeddan nhw'n trio gweithio i fewn y system, fel oedd Ceri'n deud yn y ffilm, gweith- wrth Gwynfor, gweithio i fewn y system ydw i. Wel, mi oedd Cledwyn Huws dros am dwywaith yn gweithio o fewn y system dros Gymru. Ella bod o bach yn gontryfyrsial i ddeud hyn, ond mae rhai yn deud bod Wyn Roberts er yn Dori, bod o wedi gweithredu o flaen y system dros Gymru, ac wrth gwrs, lle welwyd hynny bennaf oedd yn y cyfarfodydd anferthol bwysig yna i ddyfodol Cymru yn y diwedd, a welwyd yn y ffilm yma felly, gyda Gwynfor ac yym mae'n ddrwg gen i ddim yn cofio arweinydd yr eglwys oedd yno. Yna ni, a, a Gemyr Jenkins ac ati yn yr cyfarfodydd pwysig iawn yna felly. Mm. Gweithio fewn y system rhywbeth fyswn i byth yn hogyn i ugen oed yn credu yeah. ddylai rwy'n wneud. Ac efallai bod i ddim yn meddwl hynny o hyd chwaith, ond dyna fo. Um, efallai bod o'n gwestiwn rhy anodd i atab mewn chydig o amser, ond be da chi'n feddwl mae diwad y ffilm yn ddeud wrthyn ni? Um, Wel, Nath Lein yy aneselwi ar y diwedd nharo i o 'sa nhw'n gallu tynnu fo i ffwrdd o fewn pum mlynedd, yy deg mlynedd, a pedwar deg mlynedd yn amlwg ma' pedwar deg 'di cael ei dden- 'di cael ei ddewis oherwydd bod hi'n pedwar deg mlynedd ers cych- cychwyn Ysbryd yr Ec. Yy felly dwi'n meddwl bod o yn deud o di'r frwydr ddim drosodd peidiwch â gadael i hyn fod i ddim byd A mae bron iawn yn gweld Gwynfor yn mynd i'r llun ar y diwedd hefyd yn ysgogi ni i fynd, o oh, ia, dwi, dwi eisiau gwneud y siw bod o wedi curo, mm. rwysid. Yeah. Um, Yeah. Ac wrth gwrs, mae ma yna rolygfa um, reit ar y diwedd lle mae'r ffôn canu a mae'r actorion yn sôn, o, oh, dwi wedi cael y job. O, be ti'n neud? O, dwi'n gwybod beth dwi'n mynd i neud nesa. Um, o, argian. Cos mae o wedi rei bywoliaeth i, i nifer iawn, nifer helaeth yn cynnwys fy hun, cynnwys bob un yna ni fan hyn. And un peth os o'n i'n licio ddeud gan bod fi'n cael y cyfle, ydy efo'r cwmni yma ac efo Roger a Lee a da ni wedi cael gwledd gynnyn nhw, oedd yn ffilm ardderchog, a da ni wedi cael hon wan sydd yn, yn, yn wahanol iawn iawn fel ffilm. Ond um, Mae'r ddwy ffilm, dwi mor um, falch onyn nhw fel ffilmiau, achos maen nhw'n castio yng Nghymru, efo Cymru Cymraeg, a da ni'n deall nhw. a mae'r perfformiadau, mae gennyn nhw hyder yn gwneud y ffilmiau yma, um, a ffilmiau sydd yn cael sôn amdanyn nhw ac yn cael clod. Mae sŵn rwan, um, mae Sight and Sound yn rhaid adolygiad ffafriol iawn iddi hi, ac yn sôn am yr nifer o elfennau anhygoel sydd yn hi, y chwarae, yr elfen chwaraeus yma, um, y, y, sut i dynnu ar hanes a wneud o'n ddifur i genhedlaeth rwan, tra hefyd, wrth gwrs, mor berthnasol i gynulleidfa hun ac i'r bobl sydd wedi mynd trwy'r brwydrau yma, ac wrth gwrs lot o'n nhw sydd dyd- wel, dydyn nhw'm hefo ni bellach. Felly, yy, dwi wirioneddol yn dymuno pob lwc i'r ffilm 'ma achos um, mae eisiau mwy o ffilmiau fel mae Joio a Roger a Lee yn neud achos, wel, dwi, dwi just yn, dwi'n meddwl dwi eisiau deud hugs iddyn nhw bob tro achos dwi eisiau deud, gret, da chi'n gwneud beth da, Dan ni gyd yn trio wneud. A dwi'n meddwl bod hynna mor bwysig achos mae gennym ni dalent um, yng Nghymru a mi dan ni'n gallu castio dwy ffilm gyfa sydd wedi mynd dramor um, efo gwledd a dwi'n gobeithio fydd hon hefyd, ond efo'n talent gynhenid. A dyna pam mae rhywun fel Gwynfor wedi brwydro er mwyn cael llais ac er mwyn defnyddio y lleisiau sydd gynnwn ni. Sori, mae hwnna'n swnio fatha swnio rhyw blatfform. Ond, um, a mi ydw i, wrth gwrs, ond dyna fo. Um, felly, dwi'n meddwl bod diweddglo'r ffilm yn, yn ddifyr iawn iawn. Um, os ar rhywun o'r gynulleidfa eisiau gofyn cwestiwn, be da chi'n weld ydy diwedd y ffilm, be da chi'n weld ydy dyfodol um, tymor hir, tymor byr ar gyfer um, darlledu yn gyffredinol. Um, mae mor anodd rhagweld nath y ddau ohonyn ni fyw drwy'r cyfnod yna i gyd, drwy'r protestio deg mlynedd, a wedyn y pryder gyda colli Gwynfor. Um, ac i weld lle dyn ni wedi cyrraedd heddiw. Er bod heddiw mor fregus, mae'n anodd rhagweld beth sy'n mynd i ddod i'r dyfodol, ac eto mae yna obaith i'r cymunedau Cymraeg i haith a'r Gymru Gymraeg felly ar gyfer y dyfodol. Ond mae'n anodd iawn dweud beth sy'n mynd i ddod i'n parth ni felly'n dweud. Dwi'n meddwl ma' 'na heria' yym eryll rŵan yn does wrth gwrs achos ma' 'na... 'dan ni'n sôn am blatfforma, 'dan ni'n sôn am ffrydio, 'dan ni'n sôn am yr llif a niferoedd rŵan o sianeli sy' 'na yym felly mae'n mae bron yn fwy pwysig nag erioed bod ni'n yn rhyw ymgyrchu um, efo'n gilydd mewn ffordd i, i, i gynnal ac i bwysio be oedd Gwynfor ei hun wedi, wedi greu. Ac ar y pwynt cymdeithasol mewn ffordd godwyd yn fanna, dwi'n credu dyna pam mae mor bwysig bod mwy a mwy o'r math yma o ffilmiau'n cael eu creu ynglŷn â'n hanes gwleidyddol ni, achos yym mae gennym ni genhedlaeth ifanc rŵan sy'n yn cymeryd yn ganiataol yr iaith a hawliau'r iaith o bosib, er bod yr iaith mewn lle mor fregus ag y buodd hi erioed, dwi'n cytuno, yym mae'n bosib bod yr hawliau yna Yym, a statws yr iaith yn well a lawer nag oedd o hanner can mlynedd yn ôl. Ond mae gynnon ni genhedlaeth sy ddim yn brwydro bellach, achos maen nhw'n meddwl bod y brwydrau wedi ennill, a mae hynny'n bell iawn, iawn o fod yn wir, wrth gwrs, a dyna pam mae, wel, os wnawn ni alw o'n agiprop neu beth bynnag dan ni'n galw'r ffilm fel hyn, dyna pam mae o mor bwysig, dwi'n credu. Ac oedd y pwyntiau oedd Lisa, oeddech chdi'n neud yn um, uh, stori'r iaith, ti'n gwybod, mor berthnasol hefyd efo yn cymunedau ni a lle mae'r iaith a sut mae sut da ni'n brwydro o hyd yn, mewn ffordd. Ia'n sicr, ac dwi'n meddwl na, a, a, a be nes ti ddeud Wnest ti daro'r gynnau, hyder ydy o, yym ma' hyder yn beth mawr dwi'n meddwl, a hyder i greu petha, ac hyder i greu petha o safon, a heina jyst yn digwydd bod yn yr iaith Gymraeg. So m- mae isio creu, tibod, mae isio, mae isio'r hyder yna i i i greu petha yn yn mamiaith ni, o- ond ma' raid iddo fo fod o safon neu 'di o'm yn mynd i f- 'di o 'di o ddim yn mynd i fynd yn bellach, 'di o ddi- 'di o ddim yn mynd i deithio allan o'r wlad a 'di o ddim yn yn mynd i fynd yn rhyngwladol. Ma' rai- m- t'mod ma', ia, ma' ma'r hyder ag o safon yn huge dwi'n meddwl yym yy yy yn yn creu petha yn naturiol y- yn yr iaith yn yr iaith Gymraeg. Yym, a fo- fod hynna'n cael ei normaleiddio mewn ffordd. O ia, mae hwn yn ffilm wych, mae jyst yn digwydd bod yn yr iaith... ia. ...Gymraeg. Tibod be dwi'n feddwl, mae o'n... ma' ma' 'na rywbeth yn yn yn hynna sydd angen bod yn, 'o ia, a 'na fo 'lly'. Tibod be dwi'n feddwl? Yym, ia, mae 'na rywbeth rownd yr jyst yn normaleiddio fo a bod o jyst yn dod o Gymru yn Gymraeg ac o safon. dwi'n meddwl. Yn sicr, a mae gennym ni bobl fatha ti Ceri, ti'n gwybod, sydd wrth... yn gweithio ar y cynyrchiadau yma, yym, a mae gennym ni griwiau, nifer o griwiau, dim pawb, yym, y- yn anffodus, ond dyna fo, mae gennym ni nifer o bobl allweddol sydd yn gweithio ac yn, yym, yn hidio ac isio gwneud y gorau o'r cyllidebau bychin da ni yn brwydro efo nhw. Um, achos mae yna gwmnïau, mae yna tîmod o, o bob man, America, bob man, uh, dros y ffin, lle mae cyllidebau, cyllidebau nhw gymaint yn fwy, ond da ni'n neud cystal a ti'n mae eisiau'r hyder na ar safon. Dyna di'r peth. Wrth o'n i'n licio mwy o bres, wrth gwrs. Ti'n meddwl? Dwi'n meddwl efo ffilm, pan o'n i'n siarad efo pobl, be oedd yn dod ar draws oedd bod pawb yn teimlo bod gennyn nhw ddylad i'r sianel, achos mae'r rhan fwyaf yna ni, mae'n gyrfa oedd ni wedi cychwyn mm. mewn swyddi S4C, hyd yn oed felly bod ni ddim yn gweithio ar y rhaglenni na rwan gymaint, mm. ond nath hynna help, oedd lot o bobl isio bod yn rhan o'r prosiect, mm. ac oedd hynna yn dach ch'mod, i fi ofyn ffa fra ac yn y blaen, oedd o'n bendant yn rhywbeth, o'n i fel reit, mae arna ni ddylad i ddeud y hmm. stori, mm. a jyst i... Mm. A dwi'n gwybod hefyd yn y pan oedden nhw eisiau fo ar y sgrin fawr, fel bod pobl yn gwylio fo fel hyn ac mm. yn hmm. trafod, ddim, mae pawb yn gwylio teledu ben ei hun rwan, tydi? Oedd o'n bwysig iddyn nhw mm. bod o ar y sgrin fawr hefyd. A hefyd, wrth gwrs, be mae sinema'n neud a dod i weld rhywbeth yn y sinema ydy mae'n creu awyrgylch gymdeithasol. Felly mae ro- mae pobl yn gadael ffilm a wedyn maen nhw'n drafod o ymysg ei gilydd, un ai tu allan neu wedyn, a maen nhw'n rhoi y gair ar led wedyn. Ac ydy mae o'n digwydd i raddau fod teledu, ond mae o gymaint gwell pan mae o mewn awyrgylch fel hyn. Um, mae o jyst yn neud y gwaith calad yn yn timod, yn heiddi- haeddiannol i weld o ar sgrin fawr, os 'di o 'di cael ei gynllunio ar sgrin fawr fel hyn. Wedyn, yym, mae'n eitha diddorol reit ar dechrau timod, y ffilm, nes na'r hanesydd at y gwir di-goll, mae'r dramodydd,